נאך ווען א בחור מיינט ביי זיך אז קיינער דארף אים נישט, און ער גייט ארום צובראכן און ער פילט ווי די גאנצע וועלט האט פארגעסן פון אים, כ'ווייס נישט, נישט מיינע עלטערן האב איך, נישט מיין משפחה האב איך, איך האב נישט קיינעם, און ער שפאצירט זיך דא אזוי אין קעמפ און ער זאגט רבונו של עולם דו ביסט דאך מיין טאטע, דו ביסט דאך מיין טאטע, רבונו של עולם העלף מיך, האט געליינט מנשה בן אחי פריער א בריוו, ווי מרן ברענגט אראפ אז ער איז געווען אין ירושלים, ער איז געווען א מגיד, ער האט געהייסן ר' בן ציון יאדלער, זכרונו לברכה, איז געקומען אמאל א מענטש צו אים, האט זיך אזוי אויסגעגאסן דאס הארץ פאר אים, און ער שרייט צו אים, רבי, איך בין אזוי ארעם, איך האב נישט וואס צו עסן, איך האב נישט וואס צו געבן פאר מיין ווייב, פאר מיינע קינדער, כ'האב נישט גארנישט! דו ווייסט דאך ווען גייט צו דיין טאטע, טאטע האט דיך העלפן! און וואס וואס וועט מיר שוין מיין טאטע העלפן, כ'האב א אלטע טאטע אין צפת, ער האט קוים פאר זיך, כ'גיי צו מיין טאטע? זאגט ער אים, נישט די טאטע האב איך געמיינט, דו האסט דאך א טאטע אין הימל, וואס איז נישט אין צפת, ער איז איבעראל איז ער, ער איז נישט אלט,

וואס לויפסטו נאך מענטשן? לויף נישט נאך קיין מענטשן, גיי צו די אייבערשטער. און בחורים טראכטן, ווייסט דער בחור קומט פון א עושר'דיגע פעמילי, ער האט באקומען טאשן געלט פאר קעמפ, און ער האט באקומען גוטע לינען, און ער האט באקומען צען פאר וועש, און ער האט באקומען זייפן. איך האב נישט גארנישט, מיין טאטע געבט מיך נישט גארנישט, דו האסט א טאטע אין הימל, גיי דא און שפאציר דא אין קעמפ, ס'דאך א ברכה, א ברכה, קוקט ארויף אויפן הימל, הימל, גראז, ביימער, אייבערשטער, אייבערשטער זעט מען, נאר אייבערשטער, וואס הימל, ערד, ביימער, גראז, נאר אייבערשטער, רבונו של עולם העלף מיך, יעדער איינער אויף זיין אויף זיין זאך וואס וואס באדערט אים, מען קען נישט זאגן פאר א מענטש וואס צו רעדן צו די אייבערשטער, יעדער דארף רעדן צו די אייבערשטער וואס אים דרוקט, וואס ער וויל, אבער די ערשטע זאך דארף מען דאנקען די אייבערשטער, שקויעך אייבערשטער פאר מיין לעבן, איך דאנק דיך פאר מיין לעבן, איך רעד מיך נישט אפ, כ'ווייס, כ'וויל א חתן ווערן באשעפער, וואס גייסן חתונה האבן איז מיר אזוי שווער, העלף מיך רבונו של עולם, העלף מיך, מענטשן קומען מיר אנווינטשן איך זאל חתונה האבן זאג איך ס'איז גוט, ס'איז אקעי, אבער דו ווייסט דאך די אמת אז ס'דרוקט, ס'דרוקט מיר, איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל זיך נישט ארומדרייען א פלא גוף, אין זוהר הקדוש שטייט אז א מענטש האט נישט חתונה איז ער א פלא גוף, רחמנא לצלן בחורים אין אמת'ע נאר חזר'ן האבן בחורים די שענסטע צייטן פון לעבן זיי בחור און ווי יוקסטעך מ'קען זיך נאך משלים זיין מ'דארף נאך ווארטן מ'קען זיך משלים זיין משלים זיין מיט וואס מיט עבירות? כ'האב נאך נישט גענוג געזינדיגט מ'דארף נאך צו ענדיגן נאך א יאר צייט עבירות? מ'דארף חתונה האבן יעדער איינער דארף שרייען צום אייבערשטן רבונו של עולם איך וויל נישט זינדיגן איך וויל חתונה האבן ווילאנג איך בין א פלאג יעצט זינדיג איך וואס זאל איך טון רבונו של עולם העלף מיך איך וויל זיין א ערליכע איד מאך א תפילה צו דיין האב איך שוין אזוי סאך געבעטן און קיינער דארף מיך נישט און די ווען איך בעט די אייבערשטער כאפ איך פליקעס איך ווייס נישט בעטן נאכאמאל די אייבערשטער יעדע תפילה העלפט יעדע תפילה איז פועל נאר וואס דען די אייבערשטער האט זיינע וועגן מען דארף מען דארף ווארטן מען דארף האבן סבלנות.